Belê careke din em lo vegeriyan dubare roj baş û kund bînin mêvanê min ê hêja tevlî min bû li stûdyo programê roj baş tu bi xêr hatiye bavê şivan Na bi xêra dibê xweşikê. Wey gelek bi xêr hatiye te bihna dêrikê derbasî stûdyo rêbaz kir vê sibê stûdya programê roj baş em gelek xêr hatina te dikin. Te wek heyvê ye ku me hê carekê diyar dibe, tu jî salê careke li Hewlêrê diyar dibe. Em gelek kêfxweş in ku tu îro beşdar bi me re. Destpêkê de ez hez dikim tu bi xwe behsa xwe bike ji xelkê re. Tu kî ye û ji kuî dekê ye? Belê. Belê destpêkê saetawa xweş û silafê germ ji we re hene. Ez Ehmed Dêrşewî. ji bajarê Dêrikê me bavê Şivan ev muzexana hanê li bajarê Dêrkê ev karê pîroz min dest pê kirî li Dêrikê û hemû gundê girêdayî bi Dêrkê ve muzexane nîne Eee. Hez dikim em aje jî bikim. Ev muzexane te wekû kesayetî, wekû taybet te vekiriye ne ji tu alî partiyan yan jî ji tu alî hikûmetan de nehatiye piştevankirin. Te bi xwe bi karînên xwe, şiyanên xwe yên taybet ev muzexane di nav mala xwe de ez dibêjim te vekiriye. Beşek ji mala xwe te kiriye muzexane ez dibêjim ew beşe nema têra te dike. Wela nema têra min dike. Belê. Niha sê Hewlêrê dibînim ez niha ji niha dişekîtim û xwe wê ev diyarî jî da min.

Bêhtirî ev qet'eyê niha me kom kirîn çar sal û çar heyva de. Bêhtirî serê Seîd karê bêje not jin û keç mire enîne. Belê. Diyarî enîne, silafê min ji hemû xweşkar e hene. Belê. Ez dibêjim ew mozexaneya te ji wan alavên kulturî pêk tê yên bêtir ku bi destê jinên deverê dihatin dirustkirin mîna Encam nikmet bêjin qenawîç bi desta hatine dirustkirin. Mixabin vîdyo bi dest me neketin gelek. Dem gelekî kurt bû. Lê bêjim di rojên bê de em ê karibin vê şaştiya hanê çareser bikin. Bêhtir jî weko min dît berê niha li ser rûpela te yan di wêneyan de gelek ev selêk yan jî Alavên kulturî yên çandiniyê, medîtin, gelek ji van tişta te dayî hevdû. Çawa bi te re gihan ser e? Ez ê ji xweşika xwe re bêjim. Her wiha ez destpêkê dixwazim nas bikim çawa ew raman hate te, ew fikre çawa hat ku tu nav mala xwe de muzexaneyeke kulturî ewade bike. Belê, ez berî ev cara pêncî ye ez têma Qilaa Hewlêrê û her care, her pênc care jî ez çima muzexana Qilaa Hewlêrê.

Weke yazdehê Adarê beyana hukm zatî bi serokatiya bavê mezin Barzaniyê nemir. Wek çardehê Adarê bavê mezin hatiye dinyayê. Weke Newrozê, weke sûyekê Adarê Qadî Mihemed çûye ber dilovaniya Xwedê. Ew bi xwe çil û çar in, ez hemû bêjim wext jêr dibin. Vije min kire di wê rojê de û destpêka va xiradê me kom jî kirîn, jin û keç pişta min digirin. Çawa ev fikre hat te bavê şivanê ji pirsa xwe Belê ev fikre hanê divê ev tarîxe hanê di heketilherşa parçeyê Kurdistanê mêzênê ev alavê ku jina çêdkirin û keça çêdkirin û zilama çêdkirin di herşa parçeyê Kurdistanê di bêxê mêzînê de qasîyê dinyaya hemûyê tê hene. Bav û bapîrên me pêşiyên me ev kar dikirin xwexweyî dikirin. bê xizmetî, bê hewceyî însanî ji derve bibin û bilaxas ez xwe ji bîst sal em felahtî kiriye serê sedî not û pênc barê gunda çi çêkirina şuxul filklorî û çi xizmeta felahtiyê ser milê jinê kurd bûn û dêrkî dij ez şexsî ewil im di hemû qenata de em dijim destê wa xweşka xweş bê me got emê va alava kom bikin Ji ber navê mozexana dêrkê jî bikeve nav yê cîhanê de xelk bizanibin dêrik xweyî folklor e. Ew mozexaneya te bi navê bavê şivanê yan bi navê mozexaneya dêrkê ye? Wellahî navê mozexana dêrikê ye û çil û du qenat jî muqabelam kirine û du sed sihfiya jî muqabelam kirine û hemûa jî herkî meqalek ser min nivîsîne û sûretê min neşir kirine. Yek rojê jî min negotiye min e. Ez dibêjim ya miletê dêrkê ameten û ya jin û keçê kurd xaseten. Bele. Ez bêtir dixwazim em her li ser vê mijarê bimînin. Mijara muzexaneyê ez nizanim min ciwan ji te têgihiştim wekû raportekê berî niha derbarî muzexaneya te ji aliyê dezgehê me hatibû amadekirin. Em ê niha pêşkêşî te û guhdar û temaşevanan bikin em bi hev re bibînin ew karê pîroz yê bavê şivan pê re bûye. Em ê bi wêne û vîdyo bibînin. Fermûn.

Belê tepa enşevan û şopînerên hêja wekû we dît evaya hin wêneyên ku ji karê ku bavê şivan dayî hevdû li nav mozexaneya xwe civandin we bi çavê xwe dît çend alav dane hevdû bi rastî dema tu dibêje ji du hezar û çardeh dimî dest pê kiriye çar sal gelek kêm in karekî pir mezin û pîroz kiriye bavê şivan. Tiştekî pir pir ciwan e, pir pîroz e ku te ew parça hemî dane hevdu. Ez bijîm jî wek ku destpêkê dima got, nema ew ode ke tê ra te dike. Wellahî xoşkê niha jî ez çûma mûzexanekî eva xoyê wê ava hejî hediyê diyarî min kir. Hikûmeta kurdî min gotî emrê mûzexana te çiqas e? Got emrê wê şeştiyê ve ye. Got hikûmeta kurdî ev sala dayama û ew maspêtê da hemû jî xoyê ra tibin. û min ya Washington jî dît Amerîka dabûye de û ya Moskow jî masterî muzexaneya di alemê de awa dabûye de min gelek dîtin bi xwedê rêya min gelekî teng e gelek gelek teng e giradê min hemû di xurfekî de ne vêca rê nîn e min kirine bin tawla de min hinek daniye ser zirêdiyê min hinek birine serê diyê. Pirsek ji te bikim bavê şivan kevintirîn alav li cem te çi ye ya herî parçeyek kevin ye li çi salê vedigerê? Belê yek cem heye em xwe yê wê nas dikin.

Eger derfet li pêş te hebe, wekû pêşerojê kesek piştevaniya te bike, kesek alîkariyê bi te re bike, ew karê te bêtir bibe bi awayekî rêxistî, fermî, em bêjin rêxistinên mirovî yan jî ew kesên ku bêtir taybetmediyê didin van kara, eger alîkariya te bikin her ji Rojavayê Kurdistanê yan jî ji Herêma Kurdistanê, tu dixwazi bikê çi astî bi wê mozexaneya xwe, hêviyê te û xewnê te çi be? Belê xewna min e, esliyet fikirê bi xoşkê Ez bajarê ya çil sale li Dêrikê hemû hefelatê qewmî yê miletê Dêrikê yê her kesî hene yê partî siyasî hene yê jina hene yê xortê serxwebûn hene yê hemû jî difikirin ke em li kî salê çêkin em li kî mexsefê çêkin em li kî serbanî çêkin em li kûdê çêkin milet dile bikê milet şepirzet bê ji heker xewna min bi cî bihata Mesehta xaniyê min du sed mitr e. Sed û heftê û pênc mitr elhemdulillah ma ava kiriye, bîst û pênc mitr maye. Heker imkanetên min ê madî heba ne, wek munezeme ne, wek hikûmet ne, wek niha ku piştgiriya yê alemê tê kirin, serê wê xurfê jî bihata girtin. Min ê ev hêt hemû ra kirbane. Cimî'ê alavê kurdî min ê tê de. Nemayiş kirbane, belê. Belê rast kirbane. Weke berî me dek kes çome vayîdê dawa min kirin.

Kî însanî bixwesta wê ew xortê wan, keçikê wan perwerde li wê dê bikiran ji ber ku sibî çoban ser karê xwe wek dozdehê adarê, weke newrozê ka çi hefelatê weke Hemed Şêxo, weke Cigerxûn, weke gelek û gelekî din jî wê derî ji hemû re vekirî ba bavê şivan û xizmetkarê hemû wan bane bêmuqabil. Baş e bavê şivan te hewil nedayê tu gavekî ber vê yekê di bavê je tu xwe bigihîne ti aliyan ku alîkariya te bikin ji bo Mezinkirina vê mozexaneya hanê ji bo piştevaniya te bikin. Belê ew bi xwe ez Xwedê dame heta wek niha daîme jî ez mînokê xwe dişewilim destê xwe li ber Xwedê tenê digirim min destê xwe li ber kesekî negirtiye lê wellehî ev muzexaneya hanê zêdeyî taqeta min e ez qundirê aleme diserexînim. Xwe karekî niştîmanî ye, ava nîye. Yê ava. Divêt tu. Tu bi xwe, tu bi destê xwe, tu hewl bide, tu vî karê hanê ji bo ku tu ber firehtir be ku ji bo ku bimîne heta heta tu bêtir xwe bigihîne alîna ku piştevaniya te bikin. Ez dibêjim gelek rêxistin jî niha Rojavayê Kurdistanê kar dikin yên navdewletî ne ji bo parastina kulturê me ji ber bi rastî Gelek alav hene, eger heye nemînin. Mîna bîra min tê di wextê ez biçûk bûm teşî hebûn di destê jina del taxê. Niha tu nabîne vê diyar vê wêneyê. Tu nabîne jinek tenê tê di wêneya de bibîne ku jinekê teşî girtiye. Niha tevnê amade hene. Bîra min baş tê jî me tê min tevn çêdikir em bar. Em ji wan dibêjin bar li devera me. Niha çi dibêjin wan sicade ye bi destan Belê. çêdikirin. Îca wan ji me re behs dikir di got berê jî sebixkirina wê, boyaxkirina wê na jî li her li me li malê dikir. Me ew hirî me di me me ji heywanê xwe dibir û ji bizinê xwe dibir û Belê. me bi xwe me reng di lê dida. Divê tu hewl bide ku tu vî kulturê hanê biparêze û divê jî tu xwe bikîne kesên ku di heman vî karê te de îş dikin. Mîna kesin gelek hene wênesaz in, şêwekar in. Nehat û ressam em ê bêjin bi erebî. Van kara dikin û hez ji kultûr dikin. Dikarin wêneyên xwe ji ew bi xwe wek ku nemayîşgehek hebe, pêşengehek hebe ji bo ku ew jî di nav wê mozexaneya hanê dikaribin wêneyên xwe jî ji bo xelkê pêşkêş bikin. Li vir li Rêbaz FM ez xwazim dengê bavê Şivan bigihînim wan kesan. Ew kesê ku vî karî dikin ku alîkar bin ji bo parastina kultûrê devera Cizîrê li Rojavayê Kurdistanê bi taybet devera Dêrikê bes ez bêjim ev kultur ne tenê yê Dêrikê yê ji ber kulturê me li hemî deverê ez dibêjim bi hev diçe nefsa yek kultur e yan jî ferq û cudahî dê hebît dijmi bêtir zane. Belê ev. Ferq heye navbera. Belê belê.

Spî emrekî dirêj ji te re dixwazin. Bes Amuza xana hinê mîne ji vî miletî re û derî ji hema re vekir ya. Yek rojê jî derî ber ti kesî nehatiye girtin. Di muzexanê de ferq û cudahiya ti kesî nîne. Her insanekî tê çayekî be xwe, qehwekî be xwe, rûnê ji xwe re sureta bigirê, koşka strana em çê dikin. Ez ê bim ser vê pirsê jî bavê şivan, ser seredanvanan. Niha jî dixwazim gelek xelkê silav şandine, ez dixwazim bixwînim.

Her wiha Rêzvan Kurdî dibêje silav û rêz ji Duhokê bo xelkê menî Kurd, Kurdperwerî Rojavayê Kurdistanê diyar e ev e kesekî Duhokî ye, silav û rêzê me jî ji bo te hêja. Tehsîn Sorçî ji navî ji xwe ye ew jî Sorçî ye xelkê Başûrê Kurdistanê silav e çîn e zor spas ji bo te. Latîfa Xelîl dibêje xweşik e ez bêjim behsî mozexaneya te yê dema ku

Lîla Valye herwiha hevkara me ew jî dibêje, Bi xêrhatina mêvanê te yê hêja bavê şivan dikin û silavê me ji bo hemû xelkên dêrika Hemkor e. Şivan dibêje tu bi xêr hatiye bavê şivan, Şivan Ebdo ew jî bi me re ye. Dibêje kî ji dêrikê bera destê xwe bilind bike. Ez xwe ez destê xwe bilind nakim ez ji Amûdê me. Ez ji dêrikê me. Gelek gelek kes a destê xwe bilind kiriye. Cîhan Mistafayek ji wan dibêje her bijî bavê şivan. Belê gelek kesa silav û rêz ji bo te şandine. Dilber Muhammed Dilber Muhammed bêje her bijî bavê şivan. Xalid Abdallah ew jî karê grafîkê dê kar dike ji Riyad ji Siûdiyê silava çînê dibêje roj baş û silavê me ji bo bavê şivan. Ew xwe ez zanim hevjîna wî ne Nûşîn Muhammed e şêwekar e ji bajarê Dêrikê gelek navdar bûye. Lê ez nizanim ew bi xwe jî ji Dêrikê ye na ez bêjim Xalid jî bi xwe ji xelkê Dêrikê yî silav ji bo te Xalidê Delalî gelek caran jî ez divê em spasiya te bikin ji bo ew karê taybet ku te pêşkêşî rêbaz kiribû Xalid Abdalla dibêje bsaraha cuhûd raîa wela bide en yetum deam hakeza emal û cuhûd divê karekî pir pîroz ew divê piştevaniya karê bavê şivan bê kirin. Elîcan baş job me re ye ew jî slava çişîn e dibêje roj baş dilşêr bavê Mihemed Mihemed Qahreman ew jî slava çişîn e ez ê carek din jî vegerim komenta ji ber ku dema me jî têra me bike û em têr bibin ji gotinê te bavê şivan ez ê mozexaneyê deynim alîkî ez ê bêm ser kesayetiya te kesekî bi hejarî zarokê xwe hemî Spas. Xwendevan mezin kirin. Çawa te karî bû bi qeweta wê destê xwe wan zarokê xwe giştikî bigihîne qonaxên herî bilind di xwendinê de? Belê xweşkê Ewropa çawa îro dinya hemû qesta Ewropa dike cimîeyê dewletê dinyayê qesta Ewropa dikin ilim girtin. Ilim girtin ev ilmê hinê feyde da Ewropa û da cîhanê hemûyê. Wek bavê mezin Berzanî Nemir dibêje qutabî serê rimêne. Û Sêdayê Cegerxwûn dibêjê welatê xwendevanê wane bin ew welat pêş nakevê. Ez xwe yek rojê neçûme medreseyê. Ez ne xwendevan im. Ez gelek cara jî şepirzet bûm ji ber vê xwendinê. Û Xwedê spas ji bo Xwedê me zarok danîne medreseyê de. Wela min zilm şivan kir. Min gelek tehdayî lê kir hika ûl min neborê. Ew yê min ê mezin bû. Heta sefa heftê jî xilas kir.

Ez daîme jî ez dibêjim çima me ji medresê derxist. Elhemdullah spas ji bo Xwedê Hozan Dêr Şewî muhendis e û majistêr jî xilas kir. Xwedê Teala yê hemû cara yê hemû kesî bistrênî. Wela doktora jî sercilan lê ji ber wa nekemla. Spas ji bo Xwedê evê dî jî muhendis in û ansê ne û mamosta ne û şikir ji Xwedê re. Berê ez malbata we ji nêzîk bi nas dikim. Bêhtirîya zarokên te xwedan astekî bilind in di xwendinê ji wan jî hevkarê me Hozan Dêrşewî got xwe Mamoste zimanê kurdî ye jî her wiha divê em li vê dekê jî daxwaz ji hozan dikin ku te fêrî nivîsandina kurdî bike ku tu bêpar bû ji ber xatirê wan e tu bêpar bû ji xwendinê divê ew jî niha wî wê wê yekê li te vegerînin û em divê hozan te fêrî zimanê kurdî bike. Ji bo ku eger tu hatî Kurdistanê jî hemî tişt kurdî hicata te namîne belê astengî jî ji bo te çênabin. Bi rastî tu destê xwe danî ser cihekî birînekî herî herî hestiyar di di di hemî civakê de ku xwendin ya ya gava herî sereke ye ji bo avakirina mirov. Tu ew kesê nexwendî, te ew derfet bi wê hejariya xwe, bi wê feqîriya xwe, te ew derfeta xweş da zarokê xwe, te jî û piştre jî bi alîkariya kurê te şivan, ew jî karekî pê pîroz kir, ew jî divê şanaziyê bi te û bi wê gavê bike ku hûn her du bûn alîkar. Di xwendina zarokên te yê din de ew jî divê xelkê me dêrikê amade ê ku dengê me dibîzin, ew jî şanaziyê bi vê yekê dike. Em jî gelekî şanaziyê bi te û kesayetiya te dikin bavê şivan. Em ê têr nabin ji axaftinê te, ez destûrê jî nadim te, lê em ê tenê bihinvedanekê bidin te, Baş. qehwakê, çayekê, li gel stranekê em ê bimînin, careke din jî em ê vegerin gel mêvanê xwe, bavê Şivan û em ê behsî jiyana niha û jiyana berê bikin. Di Saet beşê xweş, dewam de em ê saet xweş, behsê wê xoşkê. bikin eger demê te hebe bavê Belê, Şivan. belê, Bel. belê. Bel.

Belê temaşevanên hêja careke din em li we vegeriyan û hîn jî bavê şivan ji dêrika Hemko Xudanê Mozexaneya Dêrikê careke din bi me re ye. Bavê şivan ez ê behsê cilê te bikim. Cilê te gelek carî min te bi van cila dîtiye tu gelek şanaziyê pê dikî tu gelek ji van cilê kurdî hez dike. Ez dibêjim ev cil ne cilê devera me ne, li cilê başûrê Kurdistanê ne. Nizanim serdema berê wekû kultûr û resen li Rojavayê Kurdistanê cil û berik çawa bûn? Ez ti carî min tu zanyarî li ser vê yekê ez nizanim. Ez zanim cilê jina çawa bûn, kiras û xeftan bi hemî beşê wan a yên Kûbanê û yên Efrînê û yên Dêrikê û yên Hemî deverên me taybetmendiya wan û perçê wan a bes yê te mêran ez nizanim bi rastî. Ev cilûberg mamo ji berê de li her çar parçeyê Kurdistanê pêşî me li xwe kirine. Yê yê Şêx Seîd, yê Qadî Mihemed, yê Îsmaîl Axa Îşkakî, bavê Mezlûm Barzaniyê Nemir,

Heke Newrozekî de salê heta salê yek xwe bike lê em berdewam li bin in. Hema tu ez ji kar têm ala tu ev cil min in. Ev cilê kurdî ez hej ke keyfan bijêr e tê. Belê. Ez bêjim em ê guhdariya careke din em ê guhdariya wê raportê bikin. Em ê hin wêneyên mozexaneya te jî bînin. Careke din jî ji bo temaşevan wî karê pîroz bibînin. Fermûn.

Murad dibêje Roj baş diya larîn. Ew jî dibêje Roj baş silav rêz li bavê şivan. Spas spas xoşkê. Îsam Taher dibêje Roj baş delal no. Rêzan Ehmed dêr şew ye. Tejim kurê te ye. Belê. Rêzan dibêje Roj baş bavê şivan ji Almanya kolên.

Hemî dibêjin delalî kesek nabêjin bavê Serseri Sivan Tero. serseri serseri Nêçîrvan Xelef slava çîn e, Serseri Zwana min. Mişo slava çîn e, Tewfîq Pito dibêje her bijî bavê Şivan. Merwan Husên dibêje Merwan ji Nisêbînê slav ji we re dibe em gelekî ji vî karê te razî ne, gelekî Silafê min ji kêfxweşiya xwe hemû dî re hene. dikin.

Belê dengê vîdyoyê kêm bû. Niha jî deng dibêjim çareser bû. Mistefa Ebdo ew jî li gel me ye li kar silav û rêzê xwe bo te dişîne. Xalid Abdallah dibêje, Ez hêvî dikim ku vîdyok ji min re bê şandin. Vîdyok profesyonal ji bo karê bavê şivan bê amadekirin ku Ciwan alîkar bin ji bo ku bêtir karî wî nabe pêşkêşkirin ji bo xelkê. Berê Xalid ez jî dengê xwe dikênim dengê te û divê ev yek bê kirin. Bi rastî gelek carî me bi xwe wek û rêbaz FM Ark TV me kamîra ev rê kiriye. Ji bo mozexaneya bavê Şivan ez dibêjim jî raportên me hene. Belê. Niha jî raportek amade dibe em ê pêşkêşî xelkê me bikin ku berî niha jî Me giringî gelek dayî wê mozexaneya Dêrikê. Wela gelekî jî. Belê. Kînan Elî ew jî dibêje her bijî bavê şivan. Saeta we hemûa xweş xweş ku dayikê min birayê min saeta we hemûa xweş bê. Ez dibêjim hestekî pir xweş e ku mirov karekî pîroz bike û hemî xelek yekî binirxînin. Ev va xweş ku bira û ev qasê min re ji te xelîn û ev qasê Rîsalê xwe re kîn

Çi kes in bi taybet? Kes in rewşenbîr in, kes in normal in, bêtir kî ne ew kesê ku seredana mozexaneya te dikin? Walla xoşkê mana ez sibeha ez mecbûr im ez herim kar. Mozexaneyê dinyaya hemûyê min dîtin ser televîzyona xwe yê mozexana cilê wan wan e û rûniştîn e û bîst û çar saet e meselan bîst saet erê. Bes walla ez çima kar ez sibeha diçim heta saet yek Û saedeke tên du saeta bêhna xwe divekim, dîsa diçim heta piştî malaya mexrebê. Piştî malayê mexrebê ez tên divekim. A tên divekim vije spas ji bo Xwedê weke tu dikarî dikarî bijî pênc şar'a têne nêzîkî mala me. Du xetê kornîşê ne ya sûkê ye. Vije ji berê dijem hej mêvana dikin. Ez deh pazdeh kursîya dinim ser resîfê û ez cilê welê berika dinim ser resîfê û û ça û qehwe û biskewît û çikolat û ew dir bo şar'a me şwarî jî. Bilaxas keçik û jin û zarok gelek tên. Wekî tu jî dirij hemû re vekiriye kî tê ser sere ser çawa. Tu nikare kesekî wek bikelifîne ku alî kar be bi te re car car li ber mûzexaneyê be di wan demê ku tu li ser karê xwe be. Ê xwedê zarokên min ew jî ji derve ji xwe re kar dikin û kesek dî di êrkê de nikarê îhtîram û reş hemû re lê kesek nikarê vî karî rabî. Ev karî ez pê rabûyîm ev Tiştê hemû em kom kirîn. Bîst sala di gunda mama. Ez zanim gelek parça bi destê xwe çê dikim. Niha jî em û temaşevanan em ê bi hev re temaşayî wê raportê bikin ya ku ji aliyê destgehê me hatiye amadekirin derbarê mozexaneya bavê şivan ji bo ku ew kesê ku li derveyî welat in jî zanibin ku niha li Dêrikê ev mozexane heye û vî kulturê ciwan bibînin em ê bi hev re temaşe bikin. Tunmay û pêmayên mileta parçek mezin ji dîroka wa diyar dike. Pîlikek piçûk dîroka hezarê sala ronî dike. Mame Ehmed bavê şivan dan heva şûnmayên dîrokî ji xwe re kiriye kar û mereq û beşek mezin ji mala xwe kiriye pêşengeha pêmay û şûnmayên bav û bapî re û gor ew dibêje Hijdehê Gulanê cejn Amê Ehmed dasa xwe tûj dike û qeynaxê xwe werdigire û karê bav û bapî re li bîr tîne. Her tu dezgehên fermî bû parastina keletorê kurdî li Dêrikê tune ne, Mame Ehmed banga xelkê Dêrikê û gundê dorûber dike Ku arîkariya bêhterî evan pêmayên dîrokî bavê şivan li ser yarmetiya xwe ya kesane kirîne û peyda kirine. Danheva pêmaya dezgehên fermî jê re dibin û her keyeka meşka dîrokê nîvişkê keda bav û kala derdixe û hinek nîvişk li ser qetek nanê tenûrê digel tozek şekir pêşkêşî nifşên nû dibe. Ji derikê Ehmed Sofî Ark. Belê. Belê em spasiya te dikim bo vî karê pîroz lê ez ê her wiha berê xwe bidim hevkarê xwe Ehmed Sofî û spasiya wî bikim jî ji bo van gotinên xweş û bi wate yên ku derbarî vî karê pîroz karîbû dirust bike her wiha bi awayekî kulturî jî behsa wê mozexaneya kulturî kir me gelek alav di nav Wan wê mozexaneyê dît di vê raportê de. Bi rastî gelek balkêş e, gelek jî ciwan in. Divê her yek bi xwe li cihekî wê taybet hebe ji bo ku mirov behsî wê bike. Gelek alav hebûn min bi xwe di jiyana xwe de min nedîtine, li ti mozexaneya jî min nedîtine. Li bîra min tê li Amûdê niza çend ez li destarekî geriyam ji bo komeke Newrozê me pêwistî pê bû me nedît. Min gelek destarê dar jî dîtin ez bêjim. Ne destar bûn ew ê tişta. Belê heke yek serî di derfetê dê mamê xwe. Belê. Berî çend roj e rêsê munazemekî goş Astralya me hate muzexanê ce min ewilî pirsa cil bergê min kir min her ti jê re got min gotî de min gelek muzexanê cîhanî dîtine jê wî got golhê min gotî meztirîn muzexane di alemê de ya Moskwa Goh li hêz çûmeya Mosko min bi xwe dehm dayî yê de. Goh xwe dest hidme ez dehmek badî bidme te. Ji ber tu bê muzexanê mezin bikî. Min jê re got tu ji Astralya heta vê dê ser çavê min hatî tu mêvanê min î. Dehma madî ez ji mêvanan astînim. Goh çima tu nastînî? Min got ez ji te nastînim. Ve xelkê dêrkê bi xwe hemû muzexanê dibînin. Ve partî siyasî hene, ve îdare zatî heye, ve meclisa wetenî heye, ve axewatê menteqê hene. Wellehî tu ji wê de heta vê dê ser serê min hatî. Ez ti dema ma dî ji dest te nagirim. Ji gotim got wellahî mûzexana te li cem in ez hat min ser vê godan hat te kerem kirî gotî. Got ew mûzexana te ava kirî cem in gelekî xweştir e ji ya ya Mosko. Jê gotim got ez wext dime te ez bigim Astralya em îjtîmaê xwe ka ka îjtîmaê wan çin e em sûretê mûzexanê girtin ew yê girtin got ez dengê mûzexana te Û cihê te yê teng ez bigihînim îdara. Belê te nexwest tu alîkariyê jê wergire weko kes, weko mêvan. Lê eger rêxistineke bi alîkariyê bide divê tu bipejirînî wê yekê ji ber ku ew karê wan e. Gol velê dê dê zehfên mesela dibînin ez pêlava çê dikim. Bes walahi tu mêvanî min ji dest negirt. Û ya di dojeke derfet hebê mamostayê Sêdayê Qadir Qaçax min dît Ser Kurdistan bîst û çar.

Ez dixwazim ez ji berîka xwe alî şe'b bikim. Şe'b feqîr e. Wek ku me di raportê dît jî ew jî cihê serencrakêş e bû. Li cemê balkêş bû ku gotî gelek alaba tu dikirine. Ne tenê ku xelek xelek pêşkêşî dikin. Tu dikiri. Bi wê hejariya xwe jî tu wan alaba dikiri. Nizanim xelek vê yekê bi kar neynin, îstiglal nekin ku giran bikin yan jî. Ew yê feqîr pera ji min astînin. Taqîrê yek wereqe ji min astandiye. Heft sed qet'a cem hene navê heft malê têra nav de heye. Bele. Êdî hemû feqîrayên me pere ji min astandine. Qet spasiya silafê min ji hemû re hene. Qet'a min cem xelkê dîtine. Min cem gelga dîtine ku xwedê dawa pera dikin. Min imkaniyetên madî nîn in. Yan ez dixwazim ez dixwazim lez û bes ez navê dêrikê bigihînim cîhanê hemûyê. Ez ê niha gotinek dî jî hate bîra min. Wextê heyva adarê de min xwest ez Tiştekî baş bikim ku miletê dêrkê tev peydê jê bînê û cîhan tev bibînê. Min cezmet kir lingê xwe de û ez çema de li kornîşê heta çûm gaziyê min şivik kom kirin. Min peykerek ji peykerê kawayê hesinkar çêkir. Dasa wî û çakûçê wî. Tu dizanî van kara jî bike bavê şivan dike. Peykeran jî dirust bike. Wextê em kanetê madî hebin şevî dê çûma. Hedîqa Pêşmerge em gile tiştê wa dîtin. Wextê ez imkanatê madî hebin ez neşixulim gelek tişta bi destê xwe ez çêdikim. Peykerek ji peykerê kawe hesilkarê ji min çêkir bi lez û bes dasa wî û çakûçê wî, bivirê wî, satora wî, xencera wî, agir, bapor kiriye zikê wê de. Ti nizanî agir ji ku de derkevê. Min milet hemû kom kir divê di vê diriyê me û reqs û keyf û govend û dîlan û. Xweda bavê şivan tu ne tenê mirovek î tu halak î. Ser serê mamê xwe. Ez xizmetkarê welatê xwe me bêmiqabil. Hinek hene şehîd dibin û hinek hene malê xwe didin û hinek hene zimanê kurdî didin û hinek hene xizmetê dikin. Yan bi hemû imkanetê xwe dixwazim xizmeta welatê xwe bikim bê miqabl. Mane cê gerxûn çiqa ez kir, Ehmedê Xanê çiqa kir, bavê mezin çiqa kir, Hemed Şêxo çiqa kir. Mijû ez di medresawa de mezin bûme, dixwazim ez xizmetê bikim bê miqabl. Rastî te pirsek din anî bîra min. Me got te çawa zarokê xwe xwendin dan û tu kesekî ji xwendinê hez dike. Tu vî kulturî di hev dibe st tu xwe tu ji kîjan dibistanê kê te fêrî vê yekê kir kê ev ev can di nav te de çand gelek kes hene karê xwe dikin û xwarina xwe dixwin û radikevin guh nadin çi aliyekê din li jiyanê çima te berê xwe da vê tiştê. Xwedê rehma xwedê li birê te bê li bavin û diyan bê ew di nav mala şêxa damezin bûn hecî bûn hej misilmantiyê dikirin Hişt cîran hat kirin, hişt komîteya xwe dikirin. Em medresewa de mezin bûn û em medresa herî mezin di alemê de medresa Berzaniyê Nemir. Belê, belê. Ez te vir de te gotin kuştin. Ez ê gelek spasiya te bikim. Spasiya beşdariya te li Stüdyo Roj Baş li Radyo Rêbaz. Ez her wiha jî bi navê xwe û hevkarên xwe dibêjim ku Em weko Rêbaz FM di xizmeta vê karê te de ne, çi care ku te tişt dixwest tiştekî nameyeke nû bigihîne xelkê em amade ne. Weko programa Roj Baş, weko Radyo Rêbaz FM jî ku li Rojavayê Kurdistanê jî xelk dikarin guhdariyê bikin ser pêla sed û du ponc sê em di xizmeta te de ne, weko dezgeh ji aliyê ragihandinê de. Her wiha em pîrozbahiyeke mezin li vî karê te dikin. Em hêvî dikin kesên wek te her hebin û tu mîna. Nemûneyekê be ji hemû xelkên me re ku her yek li gor karîna xwe, li gor destê xwe alîkar be. Wezê ma kê jî ji te re bihêlim, tu çi dixwazî bêje. Belê spas xweşkê ji te û hemûyan re li vê dê deng dikin. Bi rêya radyoya we, înternêta we silavên min ê germ germ germ ji Kurdên Rojava hemûyan re hene. û muzexana muzexana hemwa ye û mal mala hemwa ye û hemû xoşk û birayên min in û yê ku arî min jî nekirî bila arî min bikin arî vê muzexanê bikin niha tiştê dî jî kom dikim ez cinahekî ji muzexanê niha ez dikim cil û bergê kurdî yê jina û yê mêra kom dikim ez ketê bê kurdî kom dikim ez dixwazim heker muzexana mezin bibê heta bi zimanê kurdî ji tê de bê dayîn bê muqabil Qismek jî bibe cihê defterê kurdî, kitêbê kurdî û cilûbergê kurdî û va ez niha li Hewlêrê me, ez dibakim her kurdekî Rojava vê dêk û dengê min dikin, heker cilûbergê kurdî zêde li cem we hebin, yê jina, yê mêra, yê zaroka, kitêbê kurdî cem we hebin, heker bikar bin ev bigihînin cem hewa, wê bigince min, ez ê navê hemû her însanekî dengê min dike, ker qetanî ji we re anîn vê derê, Navê wan ser binivîsin, navê gundê wan ser binivîsin. Ez ê jî daxwaza te bigihînim xelkê, ew kesên ku gelek alavê kulturî li cem wan hene pêwîstiya wan pê nîne ku karibin bigihînin. Eger hûn li Rojavayê Kurdistanê in, hûn karin bigihînin mozexaneya bavê şivan li Dêrikê. Ez dengê xwe digihînim hemî bajar û bajarokên me Rojavayê Kurdistanê. Eger awayek hebe ew bi taybet gelek kes hene niha xaniyê xwe hêlane li Rojavayê Kurdistanê. Gelek em ê bêjin şerbik hene, carew, Ew tiştê ku di nav mala de ji cih ku bên şikandin yan jî winda bibin bera têkevin cê xwenî ê herî pêwîstî bi wan heye ew jî mozexaneya Dêrikê ye. Hûn karibin bigihîn wê cihê di her parçakî çend biçûk be yan çend mezin be wê cihê wêna hebe di dilê mozexaneya bavê şivan de ew kesê ku li başûrê Kurdistanê nêjî niha ew jî eger çi parçekê floklorî ji cil û berik bin yan jî Gel li vê de gelek tiştê bi desta hene ji aliyê cil û bergê jina lê heta niha tên bikar anîn. Ew jî hûn bigihînin bavê şivan li Hewlêrê niha jî seredana Hewlêrê kiriye. Yek deqa dîs nate. Ev ev deftera hene jî îro ez nizana vê çend zeb xwînim. Ez çûma muzexanekî xwediyê wê. Muzexaneya Şaristanî Hewlêr e. Xwediyê wê hediyê da min. Belê ya muzexaneya Hewlêrê. Û keçikek jî wê lê got mam ez ji Kerkûkê me. Siba re xwe bêxe ez ê ji te re tiştine baş bînim û gelek keyfa xwe ji min re anîn. Silafê min ji we re jî hene. Wan te çawa xwe pêşkêşê wan kir bavê şivan? A vê derê? Li vê de çawa te nas kirin? Te xwe bi wan da nasîn? Te got mozexaneyek min heye, tu wê ne bi te re hebûn. Zanê te pêwîstî bi yeka ho heye, ev aya elbûme yan jî broşûre jê re dê jin ya mozexaneyê ye û parçeyê di nav de û behsa wê dike. Hemû lê ez serî ne. Berê. Vana hemî tiştê di nav muzexaneyê tê de yê te jî pêwistî bi yeka ho heye ez dengê xwe bigîrim kurê te şivan û hozan şivan dibêjim li Ewropa ye belê Elmanya ew ê bera alîkariya tenê aborî bike û hozan jî ya rewşenbîrî bike kitabek ewha ji te re bê çêkirin yan jî ji aliyê rêxistin û partiyên me yê kurdî ku ne tiştekî zehmet e, kîtabek ewha çê bihimjî, wêneyên wan alavan wê di nav de bihimjî, pênasînek ji wan alavan re wê tê de be, eger cil bin, eger tevin bin, eger her tiştekî li nav wê mozexaneyê de, di nav proşûrek ewha de bê hilgirtin, dê tiştî gelkî ciwan be û bi kurdî û erebî û îngilîzî li ser bê nîvisandin, ez dibêjim Dengê xwe zêbes bigihînim Hozan, Hozan ev e karê te yê divê tu vê yekê ji bavê xwe re bike tu rêberek ewha bi vî şêweyî ji bavê xwe re amade bike her wiha divê tevgera me ya siyasî ya kurdî ez dengê xwe digihînim we hûn alîkariya bavê şivan bikin di amadekerina vî karî de û çi kesê ku karibe piştevaniya bavê şivan bike li Dêrikê û derveyî Dêrikê Rojavayê Kurdistanê û li her çar perçeyên Kurdistanê Ew kesê dengê me dibihîzin, li Ewropa jî hûn alîkariyê bavê şivan re bikin ji bo ku cihê mozexaneya xwe fire bike, alavên xwe bêhtir bike, tiştên ciwan ciwan pêşkêşî xelkê bike ta ku ew kulturê me winda nebe, dema ku ew mandîbûna xwe, westanbûna xwe, te'ba xwe dixe xizmeta we de hûn jî wekî din piştevaniya wî bikin. Tiştek mayî tu bê ji bavê şivan? Spas ji bo hewa û spas ji bo. Miletê Kurd hemû ye, serketinê ji Kurda hemû a re dixwazim, biratiya Kurda hemû a dixwazim, yekîtiya Kurda hemû a dixwazim, ez dixwazim Kurd hemû yek dest bin, tengî firehî de pişta hevdû bigirin, spas û sed spas ji bo we hemû a. Zor spas ji bo beşdarbûna te jî. Bi rastî em ji gotinê de têr nedibûn, gelek carî jî hin Em karin bêjin kulturê kurdî tenê ji aliyê van a lava cî parastiye. Berî demekê jî wek û lejstikekê we çêkiribû yek resem bû ji bo ku baran bibare nizam we kêstek davê te nehev we çi dikire nizanî. Belê li heme deqe kês nade hebe sewat tişta jî. Her wiha me behsî ez her dibêjim ez ê vê mijarê bigirim tişkî din tê vîra me her wiha Tiştên din jî ji vî alî de yên lîstikên berê ku tu jî hewl didî wan biparêzin. Ji xwe Amûdê jî em pirs mikirin. Niha berê wexta sar zarokiya xwe em lêhîstokê me hebûn. Niha bîst lêhîstok cem min hene. Ji heke sekana eskirî pişt mala me ye. Heke ra zvala ba me û derfet min re hebane ew lêhîstok min e ev zarokî nû hemû eliman mane.

û sê gavî do an deh xort li hêmata bûn. Sê gavî ne dîlanek bû? Ji xwe xwe re bêjim, vir niha dengê min digihê wa jî em deh xort bêhtir hêmata hebûn. Bîst lêstokên me hebûn. Vê jî her ekî hinek ka de şatir bûn. Kevirê quwetê yek û sê gavî do mamê te da pêşiya hemû wan. Vê jî dernê dî de wat da pêşiya min. Anî bîst lêstokên mêberê hebû. Wextê baran nehatibane. Belkî me ser we dirêj kir şixulê we hebê. Ne ne ez ê îro derfetê bidim rastî dema pêşkêşkirina feleknasînê bû lê min vê yekê xelk jî ez bêjim li malê xwe tu nizanî çend komentên çend xelk dixwa destxweşiyê li te dikin û nerînê xwe dibêjin berdewam be. Wextê wextê baran axirî ba nehat bana te bêza jinê kurd yê du gunda. Mesela gundê wan nêzîkî hev in, em bêjin weke hêmata girêv re, jina hemûa xwe dida hev û cilê zirema li xwe dikirin û çakî di van jî li xwe dikirin, di raştin darekî diçûne gundê dî. Ew gavan û dewarê wî hemû tanîne gundê dî. Ev talan bû navê wê? Na, ev, hing, ew jî îmana bi xwedê dihat, Wextê vê bikin baranê werê. Diçûn gavan tanîne gund. Vir cilkî û herî dikirin û av lê dihilanînin û dihiştin cem a heta êvarî. Êvarî çaltî tejî xwarin dikirin diçûn. Ew yek ya jina bû. Yek ya kê li virê wextê. Rastî ez dixwazim amaje jî bikim li devera me jî li devera bi ser bi Qamişlov û Amûdê ev ev yek hebû li wan gunda jî di serdemekî de dapîrê me ji me re behs dikirin ku ew gav pê re hatibûn ku eger baran neyê em ê dest bi diziyê bikin wate Bela baran be çend dilê wan a nazik e û çend tişt e, fikra wan çend e xweş e. Belê vije kêre virê em xort dilihîstin me diguya Rebî tu baranê bidê ev di do ya sê jî zilam ki êvara înê diba kir hey hê ehlê gund hemû xwe kom bikin jina hemûa xwarin çê dikir o sifrî xwarinê tijî dikirin dibirin bero zîyaretê dibirin û xort û zilam û pîrek û keçik hemûa bi hevre dixwarin ev jî ya baranê bû û ya çarê jî Şêx Reşîd Dêrşewî cema hebû Şêx Îbrahîm Heqî hebû.

Çikî din tên bîra me Meryana jî min got tu ne tenê mirovek e tu halak e, halak taybet e divê tu gelekî ronî li ser te hebe her car tu yekemîn parêzvanê kultura kurdî ye lê devera dêrike û derfet li pêş te vekirî ye bavê şivan programê me vekirî ye Ji bo ku tu bêtir behsa wan tişta bike lê ez ê bi hinvedanek din jî bidim te û ez ê em ê binerin em ê te em ê em ê te te te berdin ya em ê te bihêlin li navê stûdyoya ez ê jin vîro te li stûdyoya me rakeve. Spasiya we dikim. Belê. Şivan Pîran.

Ew proşura hane weko amadekarî, weko tasmîm û foto. Ez amade bikim eger hûn wêneyan ji mir bişînin. Bi rastî Xalid Abdallah berî niha jî ji bo programê me bi xwe jî weko vîdeoyeke çêkiribû. Her wiha promok ji bo hemî programên Rêbazê Fêm çêkiribû. Yanî kesekî berî niha jî ew jî ji kesekî wek te ye, ji wan kesê ku

Ciwan Şabik Hevalê programa me yî dibêje Roj baş. Comerd Hecî Sarê dibêje Serkeftî bit karê xwe dê bavê şivan ji te bikê ji xalo. Xelîl Botanî dibêjim hunermend e Xelîl Botanî Xelîl Botanî hunermend e ji Dêrikê bi me re ye. Dibêje rêz û silav ji bo Rêbaz Ifm û bi taybet ji bo xalê hêja bavê şivan. û mozexaneya wî. Xelîl zor spas ji bo te û em pîrozbahiyê ji li te dikin ku beriya demekê daweta wî bû. Pîroz be ji bo te û hevjîna te. Belê ser xêrê be careke din Xelîlê hêja. Xalid Abdala dibêje Xwedê emrê te dirêj bike û tenduristiyê bide te, tu ji cihê şanaziyê ye li cem hemî xelkê me î dêrikê. Ciwan Îsa dibêje her bijî ji bo te. Comerd Hecî Sarê dibêje te ronî dayê bavê şivanê esîl. Lava Mihemed lava ji te re tişîne. Walla we hemûa giriyê me anî birayê min. Belê xalk Abdullah tije. Hemû çavên min in, hemû dilê min in. Her bijî mame wate apê me. Nêçîrvan Xelef dibêje strana Hikmet Cemîl Dêrik ji bêhna dayika min e. Bi rastî ew jî stranek pir xweş e. Cîhan Mistefa stranek Şeyda diyarî min dike. Zor spas ji bo te. Tu çawa dizanî ez Şeyda hez dikim. Herwiha Nejan.

Gelek silav ji derhatibûn ez her dixwînim ew jî nû dibin. Silavên ji hevwar hene wana wa hêla ku Ebû Şivan werê mesela va qinata û va dera wa hewa pişta Ebû Şivan girtiya. Belê bi rastî bavê Şivan em jî wekû rêbazê fêm şanaziyê bi te dikin gelekî dilê me fire bû ku îro tu mêvanê me bû. Pirseke dawî ez dixwazim ji te bikim jiyan berê xweş bû yan niha? Wellahî xoşikê berê xweştir bû.

Berê me selam çon cotê xwe, paleya xwe, cercera xwe, dêrana xwe. Wela xoşk û keşka û tevde destar û conî û palehî û cercere û çol û yanî dilê xelkê kesek nedpikirî. Dilê xelkê welê fireh bû, vekirî bû, rehm bêhtir hebû. Na na berê gelkî xoştir bû ji niha. Divê pirsêj kê dike dibêje berê rehm bêhtir hebû? Xwedê berê.

Me nav xwe de xwît kirin, me pê me nedihişt ew pê bihesin ku feqîr in, bêerd in, bêsewal in. Tu jê re pazek dibirî, tu jê re golkek dibirî, tu jê re şîvayî dibirî, tu zikat dayî de. Me ne di gunda hemwa welê bû. Rehm hebû. Yanî gotina dê û bav maşî bû. Zaroka gotina bav û dê ne dişkand. Ema lem ez nibêjin zarokê hebû ke heta nivîşê bistîne înternetî ke ji xwe re saetekî raz e bijî ma te şimin e. Te berê gelkî gelkî ji niha xweştir bû. Belkî me ser we dirêj kir û sipasîya we dikim. Me gelek dema te bir bavê şivan ne te ser we dirêj kir. Em sûdê ji vê yekê digirê ku îro tu mêvanê me yî em ji te têr nabin. Me gelek te mandî jî kir. Lê bi rastî babet wa lê tê ye. Her carekê ez bêjim ez ê bi hin vedanê bi te dim yan jî sîrehetekê ez ê bêjim bavê şivan

Em ji axaftinê te têr nabin. Ez ê xatirê xwe ji te bixwazim ji ber ku ez ê te nabînim êm zê li stûdyo bimînim. Ez ê gelek spasiya te bikim her wiha ez ê pîrozbahiyê li vî karê te bikim û hêviya serkeftinê jî ji te bixwazim bi navê programê xwe û bi navê hevkarên xwe. Zor spas spa vê şivan ku tu îro mêvanê me bû û te ew ew ew gengeşa xweş û ew ew danûstandina xweş ku te bi me re kir te ev derfet bi dest me xist. Zor spas ji bo te. Silav û sed silav ji bo te û ji bo vek qe insanê telefûn kirîn û ji bo kurda hemû. Zor spas ji bo te. Saet xweş.